Төрөөбүт тыл уонна ФГУОС Төрөөбүт тыл киһи-аймах уопсастыба сайдыытыгар сүдү суолтатын туһунан былыр-былыргыттан этилиннэ, сурулунна аҕай. Онон итини ахтыбакка, чопчу төрөөбүт тылбытын хайдах үөрэтэрбит туһунан сырдата түстэ хаатанар. Дьыл күн аастаҕын аайы былаас уларыйдаҕын ахсын төрөөбүт тылы оҕо тэрилтэтигэр, оскуолаҕа үөрэтии ирдэбилэ тэҥҥэ халбаҥнаан иһэр. Биллэн турар, аныгы көрүү науканы кытта ыкса ситимнээх. Онон маны булгуччу тутуһуллуохтаах, үрдүкү салалта ыйыытын-кэрдиитин толоруллуохтаах диэн ханан да уу тэстибэт гына сыбаан биэрэллэр. Бэдэрээссийэ састаабыгар баарбыт быһыытынан үөһээҥилэр дьаһалларын ону толоруох тустаахпыт. Дьэ ол туох ааттаах дьаһалын толоруохтаах эбиппитий? Баччааҥҥа диэри хас эмэ үйэҕэ. ким даҕаны ити туһунан билбэккэ харалҕан буолан сылдьыбыт баҕайыта дуу хас эмэ көлүөнэ учуутал төрөөбүт тылы үөрэтиигэ баай уопуту мунньунан ыччаты үөрэтэн иитэн кэлбитэ отой даҕаны сыыһа булан хаалла дуу Оннук эбит быһыылаах. Билигин ханна баҕарар итинник үөрэтии ФГУОС, бэдэрээссийэ судаарыстыбалыы ыстандаарда, ирдэбилигэр эппиэттээбэт диэн хаҥаны истиллэр. Инньэ гынан маҥнай ФГУОС сүрүн өйдөбүлэ диэн тугун билиэҕиҥ? Оскуолаҕа барытыгар уустук сорук турар. Арассыыйа үөрэнааччыларын барыларын биир сүрүннээх оҥоруу. Ити Арассыыйа гражданинын духуобунай, сиэр-майгы өттүнэн иитии кэнсиэпсийэтигэр сиһилии сырдатыллар. Дьиҥнээх ботуруйуоту иитиигэ урут нэдиэлэҕэ отут үөрэх отут алта чааһа баар эбит буоллаҕына, отут сэттис чаас духуобунас, сиэр-майгы өттүнэн иитиигэ бэсиэдэҕэ ананар. Бу үөрэх ыстандаардыгар киирэр. Атыннык эттэххэ, оҕоҕо барытыгар төрөппүккэ эмиэ булгуччулаах. Оскуолаҕа иитии түмүгэ чопчуланна. Гражданскай идентичность иэйээнэ, ботуруйуоттуу тыын, үөрэххэ баҕа, билиигэ дьулуһуу, Бодоруһуу үөрүйэҕэ туох эмэ күттүөннээҕи оҥорорго эппиэтинэс, тулуур онтон да атын. Арассыыйа үөрэҕин урукку миниистирэ Дмитрий Ливанов быһаарбытынан, саҥа стандартка саамай сүрүнэ, оҕо биирдиилээн үөрэнэригэр кыаҕы улаатар, Үөрэнээччи, төрөппүт, оскуола салалтата, олохтоох былаас, оскуолаҕа биирдиилээн кылааска хайдах үөрэтэри бэйэлэрэ быһаарар кыахтаахтар диэбитэ. Оҕоҕо биирдиилээн сыһыан инники кэккэҕэ турар. Билигин оскуолаҕа учуутал буолбакка, үөрэнээччи билиини тыктарын көрдөрүүгэ тутаах киһи диэн буолла. Арассыыйа оскуолатыгар өр кэмҥэ хамаандалыыр дьаһайар, атынныга эттэххэ авторитарнай сыһыан бүрүүкээн турбута, онуоха билиини аҥаардастыы учуутал биэрэрэ диэн кириитикэлииллэрэ. Быһата, учуутал оҕоҕо бэлэм билиини кутан кэбиһэрэ диэн. ФГОС билиҥҥи ирдэбилинэн оҕо билиини бэйэтэ хасыһан ылыахтаах, оттон учуутал онуоха сүбэһит эрэ буолуохтаах. Судургутук холобурдаатахха, учуутал үөрэнээччигэ кырдьаҕы туттаран кэбиһэр уонна бригадир курдук ыйан-кэрдэн, хонтуруоллаан биэрэр. Онон хаҥа стандарт сүрүн соруга оҕо ким да көмөтө суох билиини ыларын ситиһии. Учуутал уруккутун курдук үлэлиирэ сатаммат буоллар. Баччааҥҥа диэри чопчу былаанынан үлэлээбит, үөрэтэр тиэмэтин быһааран баран, онтун оҕоттон ыйытан хонтуруоллуур эбит буоллаҕына, билигин ол эргэрдэ диэн сыаналанар. Үөрэҕирии тэтимэ түргэнэ иһирдэ, кыратык да кэтэмэҕэйдээн дух-дах туттуннугуна хааллаҕыҥ ол. Ол иһин учуутал үлэлииригэр уустук кэм үүннэ. Бэдэрээссийэ үөрэххэ ыстандардын олоххо киллэрии, бырабыыталыстыба уопсай үөрэхтээһини саҥардыыга, тупсарыыга биир хардыыта. Ол иһигэр өссө маннык сыал-сорук турар: Бастатан туран, дьоҕурдаах оҕолору өйүүр-тиһиги сайыннарыы, иккиһинэн, учуутал аймах үлэтин тупсарыы, үсүһүнэн, оскуола инфраструктуратын тупсарыы, төрдүһүнэн, үөрэнээччи доруобуйатын харыстааһын бөҕөргөтүү, бэсиһинэн, оскуола кимтэн да тутулуга суох буолуутун сайыннарыы. Кылгастык ФГОС туһунан сүрүн өйдөбүл ити курдук. Оҕо кыраһаһыттан төрөөбүт тылынан үөрэниэхтээх. Хайа да науканы ийэ тылын көмөтүнэн баһылыахтаах, киһи быһыытынан иитиллэн, хириэдийэн тахсыахтаах диэн сүрүн ис хоһоонноох тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон сыллаахха Дьөгүөр Бөтүрүөбүс Жирков оҥорбут көрүгэ аныгы ФГУОС оннук олус саҥа хаамай өптөөх эбитин хаарбахтатар. Аныгы кэм сиэринэн техника үөрэтии ньымата сайдан иһэр. Онно ким даҕаны мөккүспэт. Оскуола аайы көрдөрөн үөрэтэр тэрил эгэлгэтэ баар буолла. Учуутал да, оҕо да уруокка көрүллэр түр биэс мүнүүтэни көдьүүстээхтик туһаныахтаахтар. Һэттуонус сылларга уруокка көрдөрөн үөрэтэр тэрили, бырайыактары, эпидиоскуобу, кодоскуобу, магнитофону тутуннуҥ да, аныгы кэм ирдэбилигэр эппиэттиир бастыҥ уруок диэн сыаналыыр этилэр. Дьэ, ити кэмтэн төһөлөөх элбэх саҥа ньыма, ирдэбил, учуутал төбөтүн сынньан ааспыта буолуой? Ол быыһыгар балай эмэ учуобунньук, үөрэх босуобуйата сурулуннаҕа, төрөөбүт тылы үөрэтиигэ наука саҥа чинчийиитэ да киирбэхтээтэ аҕай. Холобур, саха тылыгар дьөһүөл, сыһыан тыл баһылатыылаах холбуу этиэр ааһа. Чэ, ирдэбил да уоба этэ. Холобур, уруокка оҕо элбэхтик саҥарыахтаах. Учуутал бэлэми ыстаан илдьиритэн биэрэрэ сатаммат эҥин диэн. Киһи хонньуйар гынан баран аммат чыгыйа сааскы кэмигэр көмөлөөх оһох таһыгар олорон тирии имитэр Дарья эмээхсин аныгы фуглос ньыматын регулятивные универсальные учебные действия диэни былыр үйэҕэ олоххо киллэрбит эбит. уус-уран тыл көмөтүнэн балаҕан иһэр баар араас саастаах дьон өйдөрүн-санааларын хайдах курдук сайыннарда бу кини? Күүдээхтээх чооруос иирсиилэриттэн сылтаан иҥсэ куһаҕан, иҥсэни аччык төрөтөр, оттон аччыгы баай үөскэтэр, онон баайы суох оҥоруохха диэн санааҕа кэлэллэр балаҕан иһинээҕи дьон. Хайыннарыылаах үөрэх бастыҥ холобура буолбакка тугуй бу? Билигин саха тылын учуутала түптэ төрүлүөн иһигэр ПГУО сирдэбилигэр, халыыбыгар сөп түбэһэ сатаан муҥнанар. Эппитим курдук, ол саҥа ирдэбил дьиҥинэн хантан саҥа буолаахтыай? Урут-уруккуттан баара. Сорох оскуолаҕа учуутал күнүн-дьылын бырайыактары туттууга ыытар, тылы байытыы, сөпкө саҥарыы, таба суруйуу болҕомто таһыгар хаалар. Арай оҕо уруокка көхтөөхтүк кыттыбыта, ону ким да куһаҕан диэбэт, инники күөҥҥэ турар. Учуутал хаҥа технологияны тутунна, оҕо бэйэтинэн үлэлии үөрэннэ, көхтөөх, онон бу ФГУО сирдэбилигэр эппиэттиир уруок, диэн сыана быһыллар. Учуутал сурук үлэтигэр көмүлүннэ. Барыта хааччах. Икки хараҥаны ыпсаран үлэлиир да туох эмэ таныктаах түмүк баар буолбута көстүбэт. Төрөөбүт тылбыт баайа-талыма туттуллубакка улам умнуллан-тэмниллэн иһэр. Билигин киниганнан үлэн тэрийии туһунан кэпсиим. Оскуолаҕа Литэрэтиирэлии нуорма олохтоноругар тыл хаппааһын байытыыга тустаах үлэ балачча ыытыллыбыт диэн бигэргэтиэххэ сөп. Ол эрээри Бэдэрээссийэ судаарыстыбалыы ыстандардын ирдэбилигэр толору эппиэттиир аныгы учуобунньуктарга баар тылдьыттары учуутал ситэ туһамматтарын бэлиэтиир сиэрдээх. Ол төрүөтэ аныгы ыччат кинигэни аахайбат, Аҥаардас мультимиэдиэни сэргиир, ону ылынар буолбутуттан диэн учууталлар этиилэрин ылыныахха сөп. Биллэн турар, уруокка аныгы технологияны ордук көрдөрөн үөрэтэр тэрили туттуу көдьүүһүн мэлдьэһиэххэ хатаммат. Аныгы стандарт даҕаны ону ирдиир. Ол эрээри билиҥҥи үөрэнээччи кинигэ ааҕарынааҕар мультимедианы ордорор диэн оҕо бэйэтинэн билиини кинигэттэн ылар үөрүйэҕин иҥэрбэт буолар төрдүттэн сыыһа. Кылгастык бэйэ холобуруттан уруокка тылдьыты хайдах туһанар туһунан сырдатыым. Ол иннинэ бэйис тохсус кылаас учуҥуттарыгар бу ыталлар. Бичик кинигэ кыһата электриен диискэни оҥорбутун ханатар тоҕоостоох. Ол диискэлэргэ ааптардар оҕо бэйэтэ бэрэбиэркэлэнэр араас сорудаҕын ону кытта үөһэ ааттаммыт тылдьыттары киллэрбиттэрэ. Ити гынан баран, хонун технологиян туттарга уустук түгэннэр үөскүүллэр. Холобур, уруокка үөрэнээччигэ барытыгар көмпүүтэр баар буолбатах. Уонна учууталлар бэйэлэрэ кэпсииллэринэн, ол диискэннэн хорудаҕа толоруу элбэх бириэмэни ылар. Көмпүүтэр үлэлииргэ үлэлиирэ диискэ аһыллара олус бытаан. Онон уруок кэмигэр элбэх бириэмэни бүтэрбэт инниттэн оҕо дьиэтигэр олорон диискэннэн үлэлиирэ табыгастаах буолан тахсар. Биллэн турар, көмпүүтэрдээх үөрэнэригэр услуобуйалаах буоллаҕына эрэ бу табыллар. Дьокуускай куорат оскуолаларыгар кылааска отучча хороҕор оннооҕор элбэх үөрэнээччи баарын аҕыстахха, аҥаардас кинигэннэн үлэлиир ордук. Тыа оскуолатыгар аҕыйах оҕолоох кылааска маннык дьарыктанар өссө үчүгэй. Бастаан тыл хаппааһын байытыыга туох үлэ барыахтааҕын чопчулуохха. Үөһэ этиллибитин курдук, билиҥҥи ыччат кинигэни аҕыйахтык ааҕар, онон уус-уран айымньы тиэкиһин ситэ өйдөөбөт. Учуутал маныаха оҕолор ыарырҕаппыт, өйдөөбөтөх тылларын сиһилии быһааран биэрэр. Итиһэ бэрээри ситэтэ суох. Саха биллиилээх лексиколога Петр Саввич Афанасьев Хайа да тыл лиэксикэтэ олус киэҥ уонна уларыйымтыа. Уопсастыбаннай олоххо, производствоҕа, наукаҕа тахсар уларыйыылары тута ылынымтыа. Ол иһин тыл атын халааларын ааҕар, лиэксикэни үөрэтэр ордук уустук диэбиттээх. Бу этии кырдьыктааҕын учебниктарга киирбит тылдьыттар материалларын быһаарыыга үһүс, төрдүс куурус устудьуоннара ыарырҕаталлара туоһулуур. Үгүс устудьуон учуобунньук тылдьыттарыгар киирбит сорох тылы төрүт билбэт, Биллэн турар, ону үрдүк үөрэх кыһатын устудьуона ыал-хорук гынан үөрэтэрэ табыллыбат. Киниэхэ үөрэх былаана туспа. Оттон оскуола үөрэнээччитэ һылы быһа туттар учуобунньугар баар тылдьыттары хатаан туттарыгар учуутал көмөлөһүөх тустаах. Бастатан туран, тиэмэнэн, халандаарынан былааныгар ханнык кырдьык хаһан туттарын эрдэттэн бэлиэтиэхтээх. Ол кэнниттэн уруок түһүмэҕэр хайаан да киллэрэн оҕолору үлэлэтиэхтээх. Атыннык эттэххэ, кинигэннэн үлэни табан тэрийэрэ ирдэнэр. Хэттис кылаас кинигэтигэр Бу сэттис кылаас киниэтэ баар быһаарыылаах тылдьыкка уопсайа алтуон биэс тыл киирбит. Урутаан эттэххэ, учуомуттарга барытыгар оҕо туттарыгар сөптөөх тыллар киирбиттэрин бэлиэтиир наада. Учуутал уруок түһүмэҕэр кылаас кыаҕын аахсан үлэлиэхтээх. Маҥнай оҕону сабыһыннарбат курдук уонча тылы быһаарар кыахтаах гына аахтарар. Холобур, аартык, абаҕа, биэрэстэ курдук тыллары оҕолор учуутал быһаарбатар да билиэхтэрэ. Төһө өйдөөбүттэрин билээри учуутал күрэхтэһии тэрийиэн сөп. Ким хайдах кыттыбытын уруогун былааныгар бэлиэтэнэр, онно сыана туруорар. Кэлэр уруоктарга ол барыта аахсыллан, хыана хурнаалга турарын курдук эрдэттэн хэрэтиллэр. Дьиэтээҕи сорудахха оҕолор табаарыстарыгар үстүү «ыарахан» диэбит тылларын таайтарарга бэлэм кэлэллэригэр сорудах бэриллэр. Оччоҕо, дьэ, кыайбыт-хоппут аатыраары сорох оҕо ол алтыан биэс тылы барытын да сыымайдыаҕа, билбэт тылбын ыйытыахтара диэн кичэйэн бэлэмнэниэҕэ. Аныгыскы уокка учуутал итини хатылыырыгар, хонтуруоллууругар оҕолору бөлөҕүнэн олордон үлэлэтиэн сөп. Кылгас кэмҥэ чыпчылҕан, атын эттэххэ блиц, күрэхтэһии курдук буолан тахсар, бастыҥнар финалга киирэллэр. Интэриэһинэйэ диэн итинник күрэхтэһиилээх уруокка быстар мөлтөх суруксут, ортоһуордуҥу үөрэхтээх да оҕо көхтөөхтүк кыттар. Һиниэним кэккэтигэр киирбит тыллары туттарга учуутал үөһэ ыйыллыбыт ньымалары туһаныан сөп. Бу кэккэҕэ биир хаҥа чааһа, чааһа буолар тыллар эрэ киирэллэрин оҕойдуохтаах. Тыл үөрэхтээхтэр этэллэринэн, тыл баайын төһө элбэхсит синиэнимнээҕинэн быһаарыллар. Оттон саха тыла муҥура суох баайа мантан көстөр. Синиэним кэккэтэ иккиттэн уончаҕа да, арыт онтон ордукка да тиийэр тыллаах буолар. Бу кэккэҕэ ханыыласпыт тыл хомоҕо-домох эмиэ киирэр. Хэттис кылаас учуобунньугар балтараа сүүс кэриҥэ синиэньим кэккэтэ баар. Үөрэнээччи маны барытын билэрэ ирдэммэт. Ол кини кыаҕын таһынан. Холобур, абыраа диэн тылга ханыылаһар уон биир тыл бэриллибит. Оҕо өйдөөбөт түбэлтэтигэр учуутал итини барытын быһаарыан наада. Синиэним синиэнимнии тыллар суолталарынан бэйэ-бэйэлэригэр толору маарыннаһар буолбатахтар. Син биир туох эрэ дэгэттээхтэр, уратылаахтар. Ол иһин билиҥҥи оҕо өйдүүрүгэр арыый ыарахан буолуон сөп. Онон учуутал уруокка биэстэн элбэҕэ суох кэккэни билиһиннэрэрэ ордук. Уруок түһүмэҕэр биитэр дьиэтээҕи сорудах биэрэригэр Маннык букваттан биэс тылы таайтараҕыт диэн этэрэ сөп. Күрэхтэһиини хайдах тэрийэн ыытарыттан оҕо уруокка интэриэһэ улахан тутулуктаах. Ахсыс кылаас учуобунньугар балтараа сүүс сомоҕо домох киирбит. Сэттис кылаас киэниттэн отутунан элбэх. Үөһэ тиллибит ньымалары таһынан Учуутал оҕо толкуйдуур, тэҥнээн көрөр дьоҕурун сайыннарар инниттэн дьиэҕэ үлэҕэ манныгы хорудахтыан сөп. Холобур, майгыны-сигилини көрдөрөр сомоҕо домохтору кинигэ тылдьытыттан баччаны булан кэлиҥ диэн. Үөрэнээччи киһи омсолоох майгытын ыйарга манныктары булуон сөп. абааһыта киирдэ, айахха киирбиччэ, иккитинэн истибэт, илин-кэлин түс, кураанаҕа куустарда диэн. Хомоҕо-домоҕу үөрэнээччи хиниэньим кэккэтинээҕэр чэпчэкитик ылынар. Аны бу хахалыы таба хоруйуу тылдьытын туһунан. Икки тыынча уон биэс сыллаахха тахсыбыта. Төрөөбүт тыл учуҥтара бу барыта хаҥа бу тылдьыта тутуһан оҥоһуллубуттара. Ол эрээри хаха тылын үөрэтэр устудьуон да, бэл учуутал да үөрэнээччинэ ааҕыллыбат даҕаны таба хоруйуу саҥа ирдэбиллэрин тутуспат буолуохтарын сөп. Ол аата урукку үөрүйэхтэринэн эргэ арпаграфияннан суруйаллар. Онон билигин быыһык кэм. Үөрэнээччи ити итэҕэһин туоратарыгар учуутал уруок түһүмэҕэр анал дьыктаан суруттарыахтаах. Ону эрдэттэн herэтэр ордук. Холобур, аныгыс круокка маннык букваҕа дьыктаан суруйуохпут диэн. Биир буукубаҕа сүүрбэ тылы суруйтардахтарына сөп, суруйдахтарына сөп. Үөрэнээччигэ маннык нуорма олохтонуон сөп. Биэс сыана биир сыыһалаах, биир көннөрүүлээх буоллаҕына, түөрт сыана иккиттэн биэскэ диэри сыыһалаах, Икки көннөрүүлээх, үс сыана алтаттан уоҥҥа диэри сыыһалаах. Оттон икки сыана уон бииртэн уон биир сыһыаттан элбэх буоллаҕына. Бу дьыктаан аҕыйах мүнүүтэ иһигэр буолар. Оҕо сыана нуорматын бэркэ билэр. Бэдэрээссийэ үөрэххэ судаарыстыба ыстандардыгар тэринэр-дьаһанар хатабыл «Регулятивные универсальные учебные действия» диэн баар. Кылгатан эттэххэ, үөрэнээччи тиэмэни төһө таһымнаах билэрин сыаналаныахтаах, инникитэ туох эрэ сорук туруорунуохтаах, түмүк оҥостуохтаах. Маннык дьыктаан итиннэ оруобуна сөп түбэһэр. Дьыктааны дьиэҕэ ааҕан кэлиҥ диэн хорудахтаабакка, уруок да кэмигэр аҕыйах мүнүүтэһигэр бу буукубаҕа хоруйуохпут, онон бачча мүнүүтэ устата бу сирэйи ааҕыҥ диэххэ сөп. Өйдөөн көрөр дьоҕурдара зрительная память сайдар. Оҕолор кинигэлэрин хаппыттарын кэннэ учуутал дьыктааны хоруйтарарыгар хоруйан һыыһа хаҥарар. Холобур, агитация диир. тылдьыкка ette тыл суруллуута аҕытаассыйа эбэтэр ала чуо дэпиистээх суруллар дуу уох дуур диир сорох оҕо дэпиэһэ уох суруйан сыыһыан сөп суруйан бүппүттэрин кэннэ учуутал үлэҕитигэр сыаната туруоруnuҥ диэн сорудах биэрэр биэс сыананы үгэс курдук ким да туруоруҥмат иккини туруорунар доҕо баар буолар. Ол кэнниттэн кинигэлэрин аһан бэрэбиэркэлэнэллэригэр хорудахтанар. Бэйэ-бэйэлэрин да бэрэбиэркэлиэхтэрин сөп, сыаналарын учуутал сурунаалга буолбакка, уруогун былааныгар туруорар. Кэлин ол сыана оҕо уруокка сыһыанна ахсан сурунаалга да туруон сөп. Күрэхтэһии да көрүҥүнэн ыытар табыгастаах. Дьиэлэригэр бэлэмнэнэн кэлэн баран оҕолор бөлөҕүнэн күрэхтэһэр эмиэ кыахтаахтар. Оҕо мультимедиаҕа баайыллан чуубустубата хаҕырда устунан тааһыран хаалла, онон уус-уран айымньы тиэкиһин өйдөөбөт буолла диэбиппит. Ону литэрэтиирэ эрэ уруогар буолбакка, тыл уруугар кытта дьарыктанан тупсарыахха сөп. Холобур, хараҥа атыкпыт сырдык диэн бу суорна моллоон хуруйутуттан хуруйутун аахпыттан хуруттарарга маны ааҕыахха. Буйкардыгар Ньукуус баран кылаас аанын быыһынан кылаҥнатан оҕолору көрөн турда. Дьэ, оҕо бөҕө үөрэн олорор эбит. Кылаас истиэнэтэ бүтүннүү хартыына. Оҕолор бары үчүгэй баҕайы кинигэлээхтэр, тэтэрээттээхтэр. Онуоха эбии учуутал өссө биирдии харандааһы эмиэ биэрэн эрэр. Ону көрөн Ньукуус сүрдээхтик ымсыырда, Кини хараҕыттан уу-хаар баһа-баһа мунна сурдургуу-сурдургуу аатын эрэ «Бэрис даа!» диэн ытыһын тоһуйда. Онуоха аан кыратык кыыкыр гынна. Ону истэн, хоруйан да, алҕаһа да биллибэт кулуба уола күөстэ кэлэн ааны эмискэ аста: Халҕан быыһынан көрөн турар Ньукул сэрэйдээх сүүһүн аан кырыытыгар быһа астаран кэбистэ Дьэ холобура бу маннык тиэкиһи оҕолорго бэйэлэригэр аахтаран биэриэххэ сөп ону интэнээссилээн ааҕаллар уонна билбэт тылларын эмиэ манна быһаартараллар Дьэ холобура манна халҕан диэн тылы сорох оҕо өйдөөбөккө хайҕал диэн кытта хаҥырар түбэлтэтэ баар буолар. Аны аны манна хаҥа дорҕоонунгар хабырык хабырыс билиикэп тыл кута уонна кырааската кэрэтэ хүннүнэн хаҥа дорҕоонун кытта сылдьар диир. Хаха бастакы уриаччылары айымньыларыгар ис хоһоон уонна дорҕоон сөп түбэһиитин муҥутуурдук таба туһаныы холобурун көрдөрбүттэрэ. Дьэ, онтон ааҕыҥ. Суорнамоллоон хоһооно чыычаах чыбыгырыыр. Кып-кыра чычып-чаап, чап-чараас кынаттаах. Кып-кыра чычып-чаап, үчүгэйкээн да чыычаах. Ити чы-чы дорҕоон дьүөрэлэр. Чараҥы манныттан чарылаан-чурулаан чалбаҕым таҕыста. саас ити эллэй хоһооно. Чыычаах оҕото чырып-ырып, чырылымпыай-чырылымпыай. Туйаарыска чыычаах оҕото диэн хоһооно. Аны тунаарар, көҕөрөр, умайар урсуннаах, туората көстүбэт устата биллибэт балкыырдаах бааллардаах баарҕай байҕалым бааҕынаан барылаан өрүтэ мэҥийэн күлүмнээн көҕөрөн күндээрдэр даҕаны көрүлүү-харылыы дьалкыйа тураахтыыр Ойуунускай муора диэн хоһоонуттан ити. Холобура дьэти кулгаах араас тыаһы дорҕоону арааран истэр эҥин. Онон оҕону ити курдук дьарыктаан тыл даруогар араас түгэни киллэрэн кэпсэтиини, диалогу эҥин араас сиргэ сылдьар кэмин туһананньык туһаныахха. Мантан көстөрүнэн Халгымтыа соҕуста материалынан уруокка оҕо көҕүн көбүтүөххэ сөп. Дьэ түмүктээн эттэххэ, уруокка тылдьытынан үлэн, үлэни үөрэнээччи олус кэрэхсиир, онон учуутал тыл хаппааһын байытыыга, литератиралии нуорман тутуһууга тиһиктээхтик үлэлиирэ наада. Учуутал уруогу хайдах ыытарыттан оҕо төрөөбүт тылын төһөн тэриһиргирэ тутулуктаах.